Tuni kan cawn hnga ding mi cu kan title le kan tial cang bantuk in khan kan form screen kha zeitindah computer khan kan share lai timi kha kan zoh hna lai. Computer in khan zeitindah kan form screen kha control kan tuah khawh lai, remove kan tuah khawh lai ti kha kan cawng hna lai. I a hmasa bik ah ngeih na herh mi pawl hna cu. Na phone chungah siseh cun na computer siseh Team Weaver timi kha na ngeih a hau. Na computer kan install tuah a hau. Hi Team Weaver na ngeih lo a si ahcun a tanglei te khan link in i chiah piak hna. Mi full version in install tuah khawh a si i khakha pheih ah khan kal law zeitindah a hman ning a si ti kha kan ṭialmi um ko lai i ma khakha zoh khawh kha rak i zuam te ti kha sawm kan duh. Cuticun vei zong kan i chiah pek hna mi. Hihi a tanglei ahkhan mobile app pawl ta zong kha kan i chiah piak mi hna um i, mahka khat zong kha rak zoh khawh kha run i zuam te hna u, install ka rak tuah cio te hna u ti kha aa sawm kan i duhmi hna a si. I cuti na tuah lo ahkhan cun cucu na ngeih hmasa lo ahkhan cun na form in khan install kha na tuah kho lai lo i um sorry na form ah ta kha na form screen kha computer ah khan aa Share na tuah kho lai lo, share screen ka tuah khawh a si lai lo caah khan kha kha download rak tuah hmasa ti kha chim kan duhmi a si. I a hmasa bik ah kan zoh hnga dingmi cu na computer i tim. Viewer timi kha on piak law team viewer na on dih hnu ah kaan partner ID timi a um i hi partner ID kha na form kha na on piak lai. Na form i team viewer kha na on piak ve lai i kha ah khan your ID timi na ID kha hi bantuk in hin aan piah lai i Na khakha hihi personal ID timi ahhin na ṭialpiak te lai. Na form ka na zoh lai i aa quick post timi kha na click piak lai. Na click piak dih hnu ahkhan aa hika zawn i ummi your ID timi hi aa na hmuh lai i hihi na ID kha computer partner ID timi ahkhan na ṭialpiak lai i ka form chung i ummi I_D cu seven four nine five eight eight five eight three si i kha na hmeh dih hnu ah khan connect to personal timi kha na hmeh lai i na form chung ah khan denied uh denied le allow timi kha na hmuh lai hi denied le allow na hmuh dih Na hmuh tikah khan alau kha na hmehpiak lai. Alau na hmeh dih hnuah khan na phone chungah khan aa tim. Viewer quick post timi kha aa message ṭialnak te hna pawl typing ṭialnak cucun aa ṭuanthang has connect to your device timi hi aa na phone chung i ummi La cun nangmah na computer min kha na hmuh lai. Cu dih hnu ah khan na computer chungah khan atu bantukin hin T-Mobile a cuangmi kha na hmuhpiak ve lai. I hika kan computer hi kan zoh cang lai. Kan form cu connect kan tuah cang caah khan Kan fom ka cu mati khan chiahtak khawh si cang i na computer kha na zoh lai i na computer chung khan atu bantuk in hin na hmuh lai i aa hihi Teamweaver a cunglei kam te ah hin aa remote control timi na hmuh piak lai. Hi remote control hi na hmeh dih hnu ah khan connecting to aa ka fom ID kha maw ee ka form divai ah khan si ee khakha a kal cuahmah lio ma khan na form cungah khan zeidah na hmuh ṭhan lai ti ahcun aa ca a rak rami kha na hmuh ṭhan lai allow remove control timi kha na hmuh lai i mah khan deny le allow timi kha um ṭhan lai uh, would you like to allow ṭuanthang to uh, remove control your mobile device ti ka si i hihi na mobile device hi uh, remove uh, ṭuanthang ka tuahter na duh ma ti ka si Kan duh caah khan Alau timi kha kan hmehpiak. Alau ka hmeh dih hnu ah khan aa hihi ka phone device kha si cang, ka phone screen a cuangmi kha si cang. Hi cucacun mi cu minimai tuah khawh a si. Imi ka phone chung i a cuangmi kha si. Ka phone chung khan hiti tehin a cuan ca khan hihi na thah sual a si ahcun aa ti muival kha a thi dih lai. Cucacun aa thah loin khan Humbat un si lo cun hihi kan form i option timi te kha a si. Option bat un si cun hihi bag bat un khi a si. Cun hihi cu amah ti muiver kha a si i aa humbat un kan tuah piak lai. Humbat un kan hmeh dih hnu ah khan aa hitihin aa ka form screen kha cu hmanthlak zong i ka rak cuantermi aa Quicksport ti-weaver kha mi hi a si i hihi te hi download tuah a hau. Download zong cu ka chim cang a tanglei ah link a khan download rak tuah ti u ti kha kan sawm hna. I hitihin form screen kha cuanter ning a si. Na computer in khan na duhmi paoh kha na hmeh lai i Na hmeh ning paoh in le computer i na tuahmi paoh kha na phone ah khan a cuang lai. Na phone kha na kut in khan remove hau ti loin khan a phone kha tongh hau ti loin nangmah na computer ah khan a herh ning kha na duhmi tete kha na hman khawh cang. Na tuah khawh cang cun pakhat khat midang fawm a rawh zongah cun a ṭhat lo zongah khan atu bantukin hin connection a um ahkhan cun i remhpiak khawh, i serpiak khawh, cun a langtlang zong khan i bawmhchanh khawh a si. Fawm lawng a maw si ti a si ahcun fawm lawngah si lo hihi Teamweaver hi kan computer Teamweaver kan ngeih cio ko hna a si ahcun cu dih hnuah internet kan ngeih cio ko hna a si ahcun Khakha a langtlang zong khan computer zong i serpiak khawh, i remhpiak khawh, i tuahpiak khawh a si ti kha chim kan duh. I hi vialte hin kan form lai, kan computer kha zeitindah kan tuai lai i form screen kha computer in control remove kan tuah khawh lai ti kha kan cawn duhmi cu a si i a tampi zong nan i fiang ko lai ti kan zumh. Hihi na duh ko sia cun a tanglei khan kan YouTube channel zong khan subscribe kan tuah ulaw subscription kha rak kan tuah ulaw mah dih hnu cun kan video tete zong kha tampi zoh khawh a si lai ti kha donghnak bik a chim ka duhmi a si. Tampi kaa lawm nan rak kan len ca tampi kan i lawm ti kha chim kan duh.